U titlaqni. Inqalleb fil-kliem tqabilna, tislijiet miġbura apposta mill-art mnejn tlaqt. Id-dellijiet qtajna qalbna nfittxu. Sentejn ilu bdejna b'daw is-serati jiena, Claudia Gauci u Leanne Ellul, kien jisimha Margherita Timbotta fi Griżmejja u kien vers minn poeżija ta' Claudia Gauci. Din is-sena, għax di konna ħa nagħmluha fil-verità s-sena l-oħra imma mbagħad minħabba l-Covid ma stajniex, din is-sena ħa nirrepetu l-istess tip ta' serata bil-poeżiji bil-poeżiji minn tlieta li aħna u ma nwarradx qabel tiġi int huwa vers minn poeżija tiegħi. Issa qed nittawallek mit-tieqa u ma narakx fejn. Tliet awturi lokali qasmu xogħlijiet letterarji oriġinali dwar is-siġar u l-ward. fejn libsu l-libsa tal-ħarifa u qasmuha mal-pubbliku bi kliemhom. Illum se niltaqgħu mal-awturi Lian Ellul, Claudia Cauchi u Claire Azzopardi. Nittama li ħriġt b'xi ħaġa li hi tiegħi imma. It-tema prinċipali hija s-siġar. Kollha kemm aħna mnebbħin mis-siġar f'dan il-każ. Jiena għamilt sena ngħix barra l-Olanda u dan iċ-ċiklu ta' poeżiji huwa mnebbaħ mill-ħarifa propja, ġifieri mis-siġar tal-ħarifa. Imma mhux biss, din hija t-tema prinċipali li anke ħa tidher f'Lianne Ellul u fi Claudia Gauci li għadha kif ippubblikat ktieb ta' poeżiji wkoll. Imma hemm temi oħra bħal bħalma wieħed jista' jimmaġina, ġifieri hemm it-tema jien naf fil-poeżiji tiegħi pereżempju tal-maternità, it-tema tar-relazzjoni anke bejn ħbieb u b'mod partikolari naħseb it-tema tas-solitudni. Ħalqi għamel poeżija. Poeżija tal-paġama, in-nies. Serati bħal dawn huma importanti ħafna għax aħna meta niktbu l-poeżija jew il-letteratura ma niktbuhiex għalina nfusna biss almenu, niktbuha għal ħaddieħor biex titwassal Issa titwassal permezz tal-pubblikazzjoni tal-ktieb imma naħseb il-kelma moqrija hija importanti ħafna wkoll, il-mod kif naqraw, kif anke bl-espressjoni tagħna stess, bil-lingwaġġ fiżiku tagħna qegħdin inwasslu dawn it-temi, dawn il-ħsibijiet lil ħaddieħor. Jiġifieri qegħdin nesponu ruħna wkoll kemm bħala kittieba biex dak li jkun ikun ikun iktar konxju tal-kitba li qed tinkiteb bħalissa u kemm bħala bħala qatt fih innifsu li naħseb huwa importanti ħafna li nartikolawha din il-kelma b'mod tajjeb u li jiġu n-nies jisimgħuna. fuq kollox. Rakkonti u tifkiriet. Sar il-ħin u ġej. Il-kelma politika nużawha ħafna sirna. Hija kelma kbira, però fl-istess ħin dak kollu li nagħmlu huwa politiku. Anke l-fatt stess ta' din is-serata li se ntellgħu hija att politiku fiha nfisha li nsemgħu leħinna fuq ċerti fuq ċerti temi u kwistjonijiet li lilna jolqtuna b'mod personali ma mhux biss. Sirt noti li ġralek bin-numri ta' screens li nara fit-television tal. Matul is-snin kellna nixfa ta' kittieba nisa biex ngħid hekk u anke jekk kienu jiktbu forsi ma konniex nafu bihom, jiġifieri nsemmu lil Mary Mejla, lil Doreen Micallef. Imma f'dawn l-aħħar snin, anke bejn wieħed u ieħor forsi minn Maria Grega ngħaddu 'l quddiem, qed ikollna nisa illi qegħdin jiktbu poeżiji interessanti ħafna b'vuċijiet ġodda u friski. u li qegħdin iwasslu anki allura l-perspettiva tagħhom, qegħdin jiktbu l-mara lill-mara u lis-soċjetà in ġenerali biex ngħid hekk. Pjanti fuq ħoġri.
Ħsibtni se ngħidlek ħoġor it-tieqa imma għedtlek. Din is-serata ma nwarrakx qabel tiġi int, it-tema tagħha kif qalu Claudia u Claire hija dik tas-siġar u allura f'dan is-sens is-siġar huma element pubbliku, qegħdin fi spazju pubbliku ħafna drabi u allura qed nikkummentaw fuqhom b'dan il-mod imma daqskemm huma spazju pubbliku fil-verità jsiru wkoll spazju personali. U f'dan is-sens hawnhekk Studio Solipsis fejn tittella' din is-serata ukoll minn dan l-ispazju pubbliku qed isir dan l-ispazju personali għaliex qed naqsmu anke l-iktar ħsibijiet intimi tagħna biex ngħid hekk.